Fi di Linda Brown. A dyma fy merch Karen. Ac efo'n gilydd, da ni'n rhedeg yr unig gwmni sy'n cynnig lookalikes o celebs Cymreig. Felly, os da chi'n chwilio am ddebygiwr o'r seren arbennig na ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â ni yn Green Spinks. Mae hi'n wythnos newydd ym Mharc Busnes Aberpwll ger Bangor. Safle sy'n gartref i gwmnïau bach o bob math. Ac un o'i denantiaid mwyaf llwyddiannus ydy Linda Brown o gwmni Lookalikes, Run Spit. Dear Crown Prince, I am very sorry to hear about the trouble with your father's inheritance. Oh, mae o'n le lyfli weithio yno fo. Pawb yn glen yma, a pawb yn tynnu mlaen yn dda fo'i gilydd, de. Anyway, I'll see what I can do. Give my love to the rest of the Nigerian royal family. A mae yna wastad digon o bobl yn galw i mewn i ddeud helo. O'n i methu ffeindio siwgr, Aunty Linda. O, byta di na hon yn pen draw sy di ddarfod o. Fedri di gadael i'm byd allan yn lle ma. Ma nhw fatha bloody gannets. A chdi ta fi. Fi di Catrin Doyle, dwi'n bedwar deg dau o Tregarth, a dwi'r un sbit a Tani Grey Thompson. Mae'r Farwnes Tani Grey Thompson yn cael ei ystyried yn un o athletwyr pwysicaf Cymru ac wedi ennill llu o fedalau aur i Brydain yn y Gemau Paralympaidd. Ac ym mhentre Tregarth ger Bethesda, tydi i lookalike hi, Catrin, ddim yn ddieithr i ennill ambell i wobr i hun chwaith! O ia hona, Betsi. Yym, Steddfod Llanrwst ers talwm, parti gyd-adrodd o dan ddeuddag, 'sdi. Mae honna'n cael pride o ples gynna fi honna de. A'r cyfnod yma o gystadlu eisteddfodol, bu'n gyfrifol am i Catrin ddilyn gyrfa fel dwbwl i'r athletwraig enwog. Wel, Aunty Linda oedd yn dysgu Nili, ac oedd hi'n gweld bob un ohonon ni'n debyg i rywun. A felly doedd o'm yn sypreis i fi pan wnaeth hi ofyn wrtha fi fod yn tanny de. O Iesu, dwi'n anghofio! Mae'r ffaith i Tani lanio yn swyddfa'r un sbyt ar ei ffordd adre o apwyntiad cynnar yn esgus perffaith i Linda hel atgofion am yr hen ddyddia. O, mae o, look. O, Beti George! Dim 'di newid dim. Angharad Mair. A 'na hi, Tani, yn fanna, look. A Karen hi, 'de. O, a sbiwch, llun o'r ddwy fama.

Ond yn stoc yn dod onno ti, dydi? Hiya, IT Solutions. Dach chi wedi bod yn cael unrhyw traffath efo'ch uh, cyfriadur chi? O, godwn im. Pam? Yr hogia yn y grisia sydd wedi ffonio. Da ni'n gwybod beth y boi yn siarad amdan. Rhyw gwbl di gwb cyfrifiadurol. Reit. Welis i erioed mor ddu un o'r blaen. Be oedd hwnna eto? Trojan yn y root directory. Da chi wedi cael unrhyw e-mails rhyfedd o gwbl? Dim i mi fod yn gwybod, de. Gwytio bach. Ges i'n gyn Kevin Roberts, ond gofyn sa wedi gadael ei drunk snofio yma. O'n i gweld hwnna braidd yn od, de. Ti'n meddwl na hynna dio? Na, swn i'n meddwl. Er ymdrechion gorau Linda i ddatgelu gwraidd y broblem, mae gofyn mynd â'r ddau gyfrifiadur i ffwrdd i'w trwsio. Mynd â nhw? Wel ie, os mae 'na virus ar y system fydd o'n creu denial of access i'r i'r lle i gyd. Dach chi'm isio hynna 'de? Nagoes. Wel na. O. Wrth i Linda straffaglu efo'r byd gyfrifiadurol y tu allan, mae Karen wedi cyrraedd, a hynny mewn hwyliau go dda. Gosh. O, dw gwbod. Dwi 'di mopio. O t'o' ma' sixty quid yn lot i dalu am valet 'de ond ti gwbo be'? Ma' werth bob ceiniog. Ond cadw o fel hyn 'di job ŵan 'de. Ww dwi 'di mopio sti. Ti isio'r ecal 'na? Na, 'm rili. O pasio hi ma te. Helo. Waste not want to want 'sti? He? Ww. O! Cloi! Mae 'i nôl! Mae Linda yn gwybod yn well na chael ei dal a'i thraed i fyny gan Karen. Hiya, Mam! Hi, Car! Isio panad? O ia, plîs, dwi 'di bod yn stopio trw bora li. O, mae gen i fe! Gyfa Mali! O, mae'n Harry fatha newydd, cofia. Heia, Karen! Ti'n neud panad? Catrin Doyle. Fedrai'n dioddar hogan o de. Sgynnoch chi'm syniad faint mae honna di mwlio fi dros y blynyddoedd. Di di deud o beth am Geraint? O, mae wedi do. Do. Dy fana di fan 'na Lee. Diolch ti Car. O ti werth y byd diolch. Car yn pleisio 'lly. O yndi grêt diolch. Jyst symud â fi yn os 'di. O pam ti ddim deud o am ŵan? Mam, lle ma' nghymputer i? Ma' 'na trojan yno fo medda'r dyn. Pa ddyn? Y y dyn ath yy â dy gomputer di ffwr i i drwsio a 'dyn yy ath o i fi hefyd 'ly. Ti'n trio deutha fi bo chdi di rhoid yn computers ni i ryw foi random? Oedd o'n edrych yn genuine i mi. Arglwydd, sut dwi i wybod sut mae dyn computer i fod i edrych fatha? Ok, diolch. Maen nhw ar ei ffordd drosodd i gymryd statement fan, ok? Sut fes di mor wirion, mam? Oh, dwi newydd feddwl wan. Mae'r bookings i gyd ar yng nghyfrifiadur i, dydyn? I am fagged, dwi'n meddwl. Da chdi gweld y system cyfnodi, mam? Sa psychiatrist yn cael field day efo sut mae bren y ddynas na'n gweithio. O, diolch yn anodd na chdi, Karen. Mae lookalike Tsunami fod yn ysbyty fan ar y 29th. Ta di fan Tsunami fod yn rospital diwan mis, da. Ewa, diolch ots, anyway. Ralgo mowr, fydd y computers yn ôl ben hynny. Mam, tydi'r computers ddim yn dod yn ei hôl, sti cyw. Anyway, be, be di hwn yn fanna? O, mae hynna'n obvious. Mae cyffin i fod yn oriel mostyn Llandudno,

Sa chdi di neud faint o gloch ella? Odd yn wrthrych ar y p'awn Karen! Yli, dwi'm isio'm byd i neud efo cyfun, iawn? Ar arco, ma raid i rwun mynd efo'i job does Karen? Ie wel dio ddim yn fi, achos dwi ddim yn gall nau yng nghar a ma'r boi yn, o ma'n ffiadd ma'n. O fedra i ddim mynd, dwi'n disgwl y plisman yma'n siarad efo fi. Rharco mond Llandudno dio, dim fatha fod o land o grots nag ddim! Yw, Llandudno, gei di roi lift adra i tŷ Garth i mi ar ffor li. O, dyna neis, fatha'r 'en amser. O, Gladys, mae cael... Frank Pestirero, dwi tua 64, a dwi'n rhaid spit a Cyffin Williams. Heb os, roedd Sir Cyffin Williams yn un o'n artistiaid mwyaf blaenllaw, Gyda'i beintiadau yn hongian yn rhai o orielau mwyaf y byd, a phobl yn barod i dalu degau o filoedd i fod yn berchen ar Cyffin. Ond yn anffodus, tydi stori ei lookalike ddim cweit mor llwyddiannus. Television on tŵr ia? Yy wel, Prestatyn ia, a wedyn mynd fan'na, a wedyn Eira, oce ia. A oes, i o'r i le, ca, o, naig de, ac uh, clogs a, o, uh, iogwrt, ia, dalla, o'r gael wedi, e, wedi tlefra de, a wedyn o'r bob ddim, pwff, da, efo, efo, efo cyngor e. Ond gyda help asiantiaeth Rhun Spit, mae Frank mewn lle dipyn gwell erbyn heddiw. Pwy ti fod ta? Wel, Gwynfryn. Rubbish. O, Tanni Grey Thompson di de. O reit. Tanni Grey Thompson, ia? He? He? Ach, rubbish. Fedri di droi am tregarth efo hwnna os ti'n cared? Dwi'n gwybod, ond mae rhaid i fi fynd â cyffur i job gyntaf, oce? Okay? Dod â gar i fi ta. Eh? Eh? Yn ôl yn swyddfa'r un sbit, mae'r heddlu wedi cyrraedd ar drywydd y cyfrifiaduron coll. Wel, oedd gyda fo drwydd ta Nigel Owens? Reit. Gawn ni alw allan i adeilad Tallinn i Fangor ar mhanner awr wedi deg ar fore'r pymthegfad Yn dilyn lladrad honedig. Wedi cyrraedd y dasg gyntaf o sefydlu'n union sawl person oedd yn gysylltiedig â'r digwyddiad. Felly o' 'na bedwar ohonyn nhw, dwi'n iawn? Eh! Nac i un! Ond mae gin i Nigel Owens, Huw Fash, Sara Elgan a Iwcs o 'ma. Arglwydd mawr, cheekbones fel Huw Fash ddi di ti. Ti'n gwrando ar rwbath dwi'n ddeud, dwad? Cheekbones Huw Fash. Ga hyn yn glir rwan ta? Un person a dau gympiwter. Ia, 'na chdi. Un fi ac un Karen. A Karen di'r ferch? A, ia, ia. Mae 'i'n mynd i'n ôl yn munud, Lee. Mae 'di mynd i ddilifrio cyffin i gwsmer. Braf a reid tydi? Dim pawb sy'n mynd i fforddio cyffin, naci? Eh? Ti yn dallt na dim cyffyn go iawn dio? Dyna pryd ddath i'n sylw bod 'na fwy i'r achos yma ag o'n i wedi ystyried. Felly, mae'r ferch ar ei ffordd i ddafno'n cyffyn ffêc? Yndi, 'na chi. Ti wastad yn cael unrhyw un o'r artistiaid 'ma, o Gustas John, Iwan Bala, you name them. A ma' nhw i gyd yr eu ffug. Wel ydi siwr dduw. Ydi'r plismyn yn mynd mwy thic bob blwyddyn, dwch? Ond meddyliwch bod o'n meddwl bod ni'n medru cael yr Augustus John go iawn. Mae'r du di marw ers blynyddoedd, siŵr. Dad, da chi'n gwybod yr art broda da ni di bod yn trio gracio? Dwi'n meddwl mod i 'di cael lead. Yn yr ail ran, a ddaw Linda o hyd i'r lleidr? Who stole the computers? A beth yn union ydy diddordeb yr heddlu yn symudiadau Karen a Cyffin? Lle mae nghompiwter i? Mae diflaniad cyfrifiaduron o swyddfa yn golygu cryn ddryswch ynglŷn â lle mae Cyffin Williams i fod. Tra bod Tanni Gray yn dechrau difaru gofyn am lifft adre gen i hen bartner cyd-adrodd. Felly, mae'r ferch ar ei ffordd i ddarllen Cyffin Ffêc. Felly, ar y cyfan, diwrnod cyffredin arall yn yr un spit. Erbyn hyn, mae Karen, Cyffin a Tanni wedi cyrraedd Oriel Mostyn yn Llandudno. O, s'am lle barcio fama ŵan to. Ti'm isio parcio? O! Sgwffia nhw! Shh! Cyffin i fi gael meddwl, wir Dduw! Parcio'n lle disabled na fan'na, Li! O, fedra i gwneud hynna, siŵr! Iesu, fedra i! Sbia! Iwsia hwn! D- dwi'n iwsio fo bob amsar, ma'n llun iawn afalu. Ond Did- i- diom yn un go iawn nacdi? O paid â bod yn hen fabi, cyraint iwsio fo. Di hwn ddim yn iawn de. Dwi'm yn gwybod pam dwi dal i adael i'r hogan 'na reoli mywyd i. Arglwydd Rhys de. O shush rwan. Come on, allan â chdi. Come on, 'dan ni'n hwyr. Come on. A gyda herio tanu a mwydro cyffyn yn ddigon i yrru Karen yn benwan Alli thi'm aros i olchi dwylo o'r meistr, meddu. Dyma, dyma ti. Ac yn ôl ger y car, mae presenoldeb Tanni Gray i weld yn ennyn cryn ddiddordeb. Ond tu fewn, mae newyddion drwg. Sue Shaw, he's not supposed to be here now. Mae'n debyg nad ydy'r oriel yn gwybod dim am yr artist ansefydlog. O, dwi'm yn gwybod beth sy'n digwydd. 'Dan ni'm o fod yn fama beth bynnag. Oh, bloody hell. Fanna mae o'i fod. Dwi'n gwybod beth dwi'n sôn amdan, Karen. Mae'n deud y fanna, cyffin, a maen nhw wedi talu amdano fo bob dim. Oh, hold on.

Gyn i deimlad bod hon yn joban fawr. I spied an old tramp walking down our street. Hey, be oedd y dyn yn neud gyna wan? Pa ddyn? O hwnna ddyn tynnu llun am Harry tu allan i'r oriel. O, ti'n garantid bod o'n mynd i reportio fi neu rhywbeth? Am be, da? Wel, am barcio mewn lle anabal, de. O, paid am wydro, ni dioga. Chdi a dy That! So I went down the fruit shop and bought him a pear. Di hwnna'n debycach iddo fo ta? Nac di! Ti'n dallt y peth na? O, dwi'm yn gwybod sut eilias gin John Toshack a'ch do. Oedd o gin ti gynna doedd? Yli.

Na chi 60 quid lawr draen yn fanna. Oedd yng nghar i'n drewi dda, dda brewery. Gyda Cyffin yn dechrau meddwi a tymer tanni yn tanio, mae'r straen yn amlwg yn dechrau dangos ar Karen wrth iddi gyrraedd caban Brynrefail. Reit, rhoswch chi'n fanna wan, oce? I gael neud siŵr na fama dan ni fod. A gan i bod i bellach yn ofni iddi gael ei riportio am gam-ddefnyddio bathodyn anabl, does ond gobeithio ma dyma fydd diwedd y daith. O, mae ma, ma gen i cyffin yn car i chi. Dach, dach chi fydd dod o fe fewn o'n lle? Cyffin? Ond, unwaith eto, mae Linda di chael hi'n rong. Ac mae'r triawd yn ôl ar y lôn. Y leithiau'n fynd â fi adra ta be? Iawn, iawn, iawn, a i chdi adra. Ia, blydi, hw! Ac mae bron yn amhosib ofn yw. Felly, mae'r heddlu yn gofyn i'r cyhoedd fod yn wyliadwrus Os da ni'n digwydd. sy'n cynnig gwerthu darn o aifft am bris anarferol o'r rhesymol. Naci, mae hwn fwy fatha Twm Morys a'r goges di o'n iawn gynna. Rha'r, god, tria trwy Glyn Wise eto. Fatha hwnna, li. Arglwydd mawr fy mod i a ti ddim ar bastyn Be? Why? Be ti di neud? Fi osgo pasio'r handcuffs yma Anything you will say will be taken into consideration Be ti neud i fyd? Dwi di neud y gwaith yma am saith blwyddyn rwan a dwi erioed di cael yn atacio ar y job o blaen Mae'r dynas yn nyts! Wel ia oedd o'n gamgymeriad hawdd i neud doedd? Ond ddeudis i nad i mynd a nhw oma i drwsio iddo do? Gyda dirgelwch y cyfrifiaduron wedi ei ddatrys, mae modd ateb y cwestiwn mawr arall, ble mae tebygwr Cyffin Williams i fod? Ti'n siŵr ti'm isio brysio tyrjis? Na, ti'n iawn, ti jyst gad o. O, ia, siwr dduw. Nhw sy isio cyffin. Mostyn Arms! Ia, Mostyn Arms, Bangor, Sarge. Ia, Mostyn Arms. Mae yna rhyw artcast neu rhywbeth yn cyfarfod yna. O, ffocin A gyda thrafferthion y dydd i gyd tu ôl iddi, mae gan Linda eiliad i glirio chydig ar y llanast. Be ddiawl di ca banjor? Iawn ta ferchaid? Da iawn gario mlaen. Wel o'n isio'r merchaid cael y profiad o beintio yn steil Kyffin Williams, yn arbennig hunan bortreadau. Felly, dyma feddwl, pam ddim, uh, cael lookalike o'r dyn ei hun i fodelu. Mae Clwb Adlunio Bangor yn cwrdd yn wythnosol yn nhafarn y Mostyn Arms ym Mangor, dan oruchwyliaeth eu tiwtor, Dafydd Hughes. Wel, fel wnaethon ni wsos dwytha, fel gwyddoch chi, mae gennym ni rywun arbennig iawn yn dod yma i fodelu heno. Felly, os wnewch chi estyn eich brwshys a'ch paent yn barod. Mae yna, mae yna, mae yna. O haia, chi sy'n trefnu ni? Ia, yy Karen ia? O ia ia ia. Neis i'ch cyfarfod chi. O a chitha 'fyd. O dwi'n nabod y gŵr yma. Sud ydach chi? Run sprit ydi. O yndi. Ffrainc! Piss! Aka Cyffi Williams. O, diolch. Reit, yn, wel, fan hyn oedd yn meddwl eich cael chi'n pwyso ar hwnna. O, eisiau fi slai llawr, da chi? Wel, yn llonydd, de, os ydych chi ddal hwnna'n llonydd fel yna. Felly, ychydig yn hwyrach na'r disgwyl, mae'r dosbarth yn cael mynd ati i beintio portread o'i harwr. Hwn 'di'r ochr gorau fi, de. A gyda'r artistiaid i'w gweld yn fodlon, gall Karen ymlacio o'r diwedd. Be? Ti'n mynd â fi adra ta be? Oh, oedd o moch gen i erbyn y pwynt yna, o'n i jyst mor falch bod yr hunllan a drosodd.

Oedd yn cael ei redeg o barc busnes tu allan i Fangor. Excuse me, dach chi'm yn mynd heibio Tregarth by any chance ydach? Na. O, sa chi'm yn meindio mynd â fi yna eniwe? Na, dim tacsi service 'dan ni. O, dim yn da, dwi'n tmleio'r ffegs ma sy'n gan mlynedd a... Pa mae o'n wrong all of a sudden? Siarada ni amdano fo lawr yn y station, ia? Ych pen.